Erokamano ahinya nyikoro moga jwang' chelo machielo kaka bende asebedo ka singo ni pile kod pile abiro bedo ka kilo ni kanyo endi welo mopogore opogore moloyo to e piny luo aluora mar nam lolwe kendo bende chenro mar wang'e jothumbe wa kawuono ni endi abiro ka endi kod wende ma bende seche moko usebedo kuneno jomoko winje awinja ah, to kawuono akele e J Media mondo go kode mbaka wang'e okang' mane mane okawo mondo donje go eki e weche go eki mag goyo thum mag injili ok ng'ama chielo abiro miye kinde mondo bende ofulnu nyinge no wuon Ka nyinga en Ajwang' Junior, maendi en AJ Media, arwaki ni machiegni. Erokamano. Chal nade? Wow, ber ahinya. Uh, pakruok. Budho pak ahinya.
Intiere.
Antiere.
Uh, ah, mokwongo ibro ng'isowa ni nyinga owuon en ng'awa? Nyinga en Paulina Koth. Koro atiyo gi stage name Nyaimbo, Anyaimbo.
Imbo, imbo usenge. Imbo usengo.
Oh, Wan jo imbo majimbo e choyo siku kucho but onyuol to nyuol wasakwa. Koro anya sakwa. Thurwa masie to koro sakwa mwadonge. Sakwa. Eh, Sakwa bondo wich lum dho nam. Eh, Koro kanye dalawa koro kwarwa noda rimbo koro nyaimbo ni mwatiyogo but kama onyuolwa to sakwa.

Ngimana machon na nyathi malong'o kadongo mm, mago penjo ok noywaya ahinya nikech kadongo to abedo adongo ka, ka, ka jakristo ka, ka ja nyasaye koro ing'e ni kata ka nyathi dongo kata ka inyako kata nyaka idimbri koro gik moko ma kia ng'ano otimo kama oyude kure gi betne maonge koro an adonga donga kadonga e ngimana kang'e nyasaye mm. ma nyaka kawuono koro abedo ng'ama duong' koro arite kenda chakre kirito nago nyaka kawuono arite kenda
fweny mar koro in gi were moro e ngimani mar wer fweny ni obiro nade en gima ne onyuol yudo kitimo koso idongo to iyude e wi dongo babawa monyuolowa No ower. Koro nyithindwa te kata matoka ka gi compose wer gi wira wira kendgi. Koro kadongo kata e skul kane wawer ga japuonj ne nyalo chwada chwada seche gi to kata ka ang' parents moro otho kata nyathi moro otho to an ema lead nyithindo. Ochwada seche go ang'ise ni Joni tel ka chak ne ji wer. Koro achako wer kwa dhi ywago ng'ama otho. Koro adongo adonga gi ngima mar wer no. Kata ka ne japuonj ochwada to seche go ema adhi alose wer to waketo nyithindo wero ka an e skul. Koro ayudo ayuda ka werga. Koro wach Nyasaye omedre, nomede but nayudo onyuola ayudo ayuda ka nawerga. Tabe jopuonje ne weraga e skul. Mm.
Dibed ni samoro kanisa miyae ma bende samoro kotimo gima dho kisungu wacho ni acceleration mar uh, gima ne ni kuomi chande. Ya kanisa koro ing'e ni kisirito wach Nyasaye inyalo bedo ing'e ni ji wer kata jower kata ka ang' ipenjo kata awachni kata jaangla moro obiro nyisi ni en nower kodongo. Koro kodhi o join jaangla wadgi to ng'enyne owuok ka jaangla mondo odhi olos mare. Aya koro an bende kane afwenyo nawer to nokawa time kata ka nane kanisawa ka mondo mi nawer. Koro nochopo achiel ariyo adek mane koro awer ni koro abed ki piny samoro dago wendo e piny. Ah, Nikech na an kuom Nyasaye koro ochuna mondo atim dwoko nade awer gospel nikech an kuom Nyasaye. Koro luwre ng'ama iluwo bang'e. Kiluwo johangla idhi go ohangla. Kiluwo Nyasaye idhi wero wend Nyasaye. Eh. Mano kela penjo moro kae nikech asebedo ka awinjo wendegi. Iwacho ni mara o Pauline nowero kanyo endi wuod Odinga ma bende seche moko gole wach Nyasaye. Jakom.
Jakom ne ok awere, ing'e ni kinde ji penjo ni anto wer man, ndalo mana wero wend Raila narom nade. Ne an 92 nakia na be nasechako kata kata dhi sikul ok apar. Mane koro gima ne wan gi chokruok moro ndalo moro e sakwa kacha kamoro ne Leonda. Noting'o nyaka mondo mi koro awer wend Raila ni. Koro ne wan higa moro akia ni ne en 20 ne en yiero mane cha, ne en yiero moro. Ne wan gi chokruok moro kanisa kwaka moro ni Leona. Koro jotenda mag kanisa ne ni kanyo. To injinia Gumbo nobiro, Mheshimiwa Gumbo nobiro e chokruogwano. Koro nitiende jatenda moro iluongo ni Peter Limonya. En ema ne ndalo mane ji dhi Koginga, ne en secretary mar din kindeno 92 no. Koro en ema nodhi, aparo kaka nawinje kopime, en ema nodhi kanyo. Kane nitie jaimbowa moro no Opiyo Matewa, jakalambwa, koro an a nyakalamba. Koro apani ne en osiep wuon wuon wuon wuon baba koro awinjo e kaka ne limo nyathi mene mane ogenga omega to okelo ni joluongo mogik dalane opiyo matewani koro limonya ne secretary mane wuotho gi jotelo koro bende nodhi ka koro nawinjo ka onyiso gombo ni dhi ng'is Raila ni roho nowuoyo nomany joluongo mogik mondo otimruok nade mondo olemne koro an nawero gima ne Na to naonge ka na nantie mana sama nioro gombone lakini 92 no kata skul ema ne pok achako but secretary wa Limonya jokano notho ng'eny gi te notho te Limonya ne ema pano odong' kuom joma nodhi koro en ema ne omiya gima nawerono eh, en ema nonyisa Eh, bedo ni Raila noko bedo ker mar Kenya kaendi nikech eh, e wendi awinjo kiwacho ni mane seche mane roho noyie mondo bende obedie ker Mandi nochandi nade nikech seche mo? Ah, gino gino nogoya gi lwe nyaka kawuono nyoro nda, four days kana post to wenda moro ahero ga ng'eny gik mawero awero gik ma Nyasaye notimo e kanisa waka kata kaka ing'e ni wan kanisa wa believe kanisa maluwo mogik ni ok ni wa believe onge ng'ama wuok awuoka gi tiende ni kach kach ni dhi leme luongo mogik Ng'ato ka ng'ato nigi shida ne ng'ato nyaka iyud ni ng'ane nochang ka janeko, ng'ane ne randulme gore piny, ng'ane ne nyuol otamo, ng'ane ne kend otamo, kamano kamano. Koro wan ga gi gimoro e kanisa wa ni sach timo neno. Koro sach timo neno ni ma samoro ng'ato timo ng'amosechango timo neno. Koro. samoro aloso wer wer mana ower ka nitie to ne mar okoth mane otimre ka nantie to moko to samoro jomoko nosechango kaka ne gidonjo kaka ne nyasaye ochangogi koro anyalo wacho ni wend raila no kwadok gino nomiya chali kech oyudo kata ka na post video na moro kaka nyasaye nochango nyagwasi moro mane oket ne chik ni dalawa koselok juok kuome to ng'ise ni dalawa ka koro nyaka iidi kijajuok to ng'ato nondikona kanyo to to ni to rohoni to nowuondo Raila ng'ato nondikona kamano koro an kana wer an ne ok aneno Raila eh, ne ok aneno Raila ma ok dang' awach ni nang'o ang'o an ne ok aneno Raila Raila ne ok obi ni wer kaluwore gi ote mane mane ng'ato owacho kani yor dhi ng'ise mondo obi to ne ok anene an eh. Ma chako kela penjo machielo. Wende gi kompos iwuoyo kuom roho sana. Roho timo gik adongo. Adwa ni mondo e seche moko ilernwa gik ma in bende samoro iseneno ma ng'ato nyalo winjo e interview wa kaendi gik ma bende roho ma Nyasaye milamo osemiyo timore ka ineno in iwuon. Eh, roho an janeno kuom roho. Mondo awer achop ka, kata an ana kawuono an nalemo e luong mogik ka. Koro kinde moro chon, chon ka, ka twe, ne 201 adak Usenge. adak gi waya mor waya koro koro asewuok sakwa koro sakwa kanisa maluong nwa believe ga ne kane watin ne ichwado ji dalawa kocha ne ichwado ji e kanisa koro ne ok wadhi ga ne kanisa nyo koro nwaweyo koro ing'e ni kipong' e nyako koro iweyo koro adhi adak kusenge gi waya koro usenge ma ang' achak koro aduoge koro aduog kenda koro ang'e nyasaye ni to chieng' moro gimoro notimore na ma naywak ma naywak to koro ka naywak saa ochiko odiochieng' kama Koro mama moro ne nitie nyocha otho, nolemo ne ji iluonge ni Omogi. Koro wiye ochako ne bara to awacho ni we adhi ane ir Nyaramogi ni odhi olemna, nojaluong mogik. To ka achopo ode, to ayudo yowuoto manyala moko ariyo. Achiel iluongo ni Sedekia Oduma, achiel iluongo ni Harun. Kata Kiswahili nakia kindeno. Koro kachopo, to vij en ni gimoro ni pwodhruok. A chopo ni wiya barore, vijende gi ochako puodha gi roho. Koro gipuodha giwacho ni dho manyala onyara mogicha ne winjo kiganda to winjo dho manyala. Koro vijende gi ne gin joluong mogik wa ma manyala. Ito nyinge gi ema mako but apani ne gitiye mtok rech moro musiego. Ng'e mtok rech moko mane kwadongo wainde ero ne gitiye mtok rech to gileme luongo gi. Koro ka chopo ni wiya barore vijende gi nopuodha gi roho. Gicha ne 22, 2021 pod anyathi koro eka pong' adongo koro. To ging'isa ni rita ne wach Nyasaye ni. Wach Nyasaye ni kirite to mbele ni kucho ler moro rieny mbele ni machieng' moro ni chal gima ong'ere ing'eri e piny ngima. Ler moro ni e mbele ni makirito wach Nyasaye ni to chieng' moro nochal gi ji nochal jomoko noyud kony kuomi. Koro nokawo higni chakre twende twende to nyaka kawuono awer ma gino nochopo kare. Koro mano achiel kuoma gima aneno kuom roho. Wenda mar Okoth ywecha ywecha ni wan luong mogikwa ka ji ne ok werga. Ji ne ok werga, nitie joma nosewer mbelena to niwachonwa ni nwadongo Luong mogik kidhi e studio gi roho to jomalaika noweyi. Ne wadongo kata be nadongo kamano. Koro ngima ma ne ok wan gi kata kanisa wa kane kawuono kidhi mashinde moko mbonowa kata kata kwadhi perform kama iluongo wagi wan ok wawer ga ji jo ng'ato luonga wer to penja ni in gi mashinde to an waonge gi mashinde wan kata kanisa wan wabet ga beta kama tipako Nyasaye to roho donjo. Koro kiche moro ne wantie 2011 achiel kuom gik ma Nyasaye oneno wacho mar joma nyalacha ne giwacho na ma kawuono ji ong'eya kaka nonena no. nochopo kar 2011 ka koro bende an gi jaoda kapani siwinjo stocha gi jaoda kata tik kaka nawacho ne ok adak maber to nawer ne nyasaye nawer ma kawuono kawer kachako wer to ka in buta awer mana gi dhoga kama kachako wer ka in buta tiwinjo maka gik moko wang'i yani nawer gi teko mar nyasaye Koro naywago thagruok, nawer to ok nadak maber. Koro chanda gi Nyasaye to Nyasaye talami to aonge ok alewe chokruogi, joma joma tuo biro to ka wer to roho donjo e thuru wenda no gitimo ne gi singruok to ok adak maber Nyasaye. Koro najaywago gino, koro chieng' moro ne wan e kiche to wantie 2011 ne wan e kiche umoja ka a Tumaini Primary School. Koro noriwo mar jo Nairobi, iluongo Nairobi Field. Ne wan dioceses karibu adek. Koro ne jochung' ne kiche, wan gi joma jochung' ne kiche. Koro jochung' kiche no nokelnwa nowuok South Nyanza joma nobiro chung' ne kichewa. Koro ka chokruok wan e kanisa kama, koro kawer to wer otama. matiere ni gimoro chanda ngimana nyaka pwodhra ka wer to wer otama to achiel kuom jochung' e kiche nogola oko to nachandora ing'e tha koro an nadakga gi dan danwa ema ang'e an adongo ka an gi danwa baba to ne nitie to no ing'e godo ng'e nyiego koro kocha nok anyal romo ahinya but koro kadongo to dani ne nyisaga ni eh, baba ne kendo to kang' imula to itimruok nade iya koro dani nowacho aa ah, ah, ibro miyo nyathina nyakwara wa ka wadag kodi mondo iwe baba wuodak gi monde koro nadak gi dani nikech baba nohera mang'eny ne kelo gwenyruok gi monde ka anyalo paro ka gichwanyre gi mama monya kisumo norodha tie nam pod atin koro baba nokawa odak dani okawa odak koda koro ngima nadak gi dani koro dani ni emane chalo wadwa dani ni emane chalo nyaminwa ah, dani ni emane chalo gimoro amora kuoma koro kata ka nadhi dala ne ok adak maber ta Nairobi kata ka aonge nanga to alemo to ang'er to awer ne ji. Koro kicheno at ka awer to wer otama to jochung' ne kiche go ogola oko ni to ang'o momiyo wer otami nyai go wer gawer koro opuodha opuodha oko kanyo to topenja ni to wer moro ma ji wer ni ma gospel moro ma ji wero ni ang'o minyalo pare ang'o mosetweni ko tawacho ni ah, gospel to an pok awer ndiyo but an ngimana anyisi anyisa an ngimana aheroga mana Dio Misia ni mm. ajawer but gospel to kakete ga pacha ahinya. Dio Misia ne ma ema ema ahero ga ma ok dine bed ni maisha na pitia. Mm. Dina go thum gi wen go, go wino Misia ni. Ne mora mang'eny be mane gima na dongo ka ng'e ni chieng na go thum go wino. Nyiri mane go thum ne, ne mora kata ukombozi wendo wino gere ka ne wadongo. Ne mora. Koro ng'ana nyiso ng'ane ni ato gospel to kendo kaera ahinya. Mm. Wendo wino Misia ne ma mora ga kod John Junior. Mm. to ng'ano ng'isa ni to kata ok gihero to kinde moro to niwer wer moro ng'a wacho na to ng'eno ok na believe nikech wan luong mogik ok wawerga kawuono joma wero wer kolowo bang'a eh, koro awacho ni to ng'isa ni kata ok gine kinde moro ni iywak ni chandi wek iywak wek iywak ni chandi nyasaye ok dwar kata ni roho ma nyasaye wacho ni kik ichak ikwa kata ng'ato nanga kendo nikech kindeno kinde moro nakwa mama moro nanga ne jirandwa ka jaoda biro mm, dala to kachopo e stage akia gima notimre akia ma jokwe nolal gi baga cha koro mama cha nodhawna ma nowuoyo koro ng'acha kona ng'ama chung'ne kiche nyasaye ok dwa ni chake kwa ng'ato nanga kendo nyasaye nomiyi nanga to ibiro wero wer moro adi to nochal tol manoting'i malo ochalo nanga ero kacha nok abelieve kech wan luong mogik okwawerga magini odhi ma higni ochako dhi karibu akia higni abich madhi auchiel kama ma wiya nowil koro ka ka ti awer wendo okoth ni gima koro gicha dwa chako gima ne Nyasaye owacho na higni mane okalo cha koro okoth ni ne tuo ne en secretary wa mar kanisa koro chieng' mane wadhi wanene Nairobi hospital ne walemo Mathare koro koro Thika Road kacha cha koro kane buses ma Thika Road cha to mor gari cha ne chal na gima ng'ato wer ema na a compose go wendo koth ne kalor piny ta kompo motieko 2 years bende pok awere kech na onge pesa koro nosa yudo landore e kanisa wa ka ji were ga kata ka wan e chokruok ji were but joma were kia okoth joma were kia ng'ama no compose wendno Koro eka chieng' moro adhi agolo wendi cha. Ka awere bende ok okonya motieko higni ma laumu Nyasaye ni to ah, Nyasaye agent cha olal kode. Pod abandhra kata gi agent no nyaka sani. Aj- Agent na mane a register go nikech ng'eni ka- gine mwadhi ok wadhi kendo wa deal gi agent to ema tero wendewa. Koro nodhi macha eh donge ne iwacho ni Nyasaye donge ne iwacho ni ni wenda ni biro ko wer moro na wer ma biro konya. Kwanza nawe ni wend Raila. An ka wer kech wend wend Okoth ja were. motieko higa achiel eka achako aduogo awero wend Raila e studio to achako adhi ariwogi e CD achiel, kinde cha ne en CD, achako ariwogi e CD achiel. Koro pacha ne nitie ni gima ne roho owacho cha, wend Raila mabiro timo nade, ema chieng' nokonya. Koro ka an kata koro ok ocha ago mbaka gi mama moro ni eh, to aoko yawa, roho nowacho ni wer biro konyo to awero wend Raila ni to dak ane kokonya. Ma wend Okoth cha odhi molal nikech ajent wendno nowuotho sawa sawa. nowuotho e piny mangima onge ng'ama ok otho ywak ma ng'ama ok otho ma ok oywago go wendno koro napenjra to nyasaye ne wacho ni wendni biro konyo wer ma ono konya to siasa orumo kaneno ka wer okonye kara ne en wendo koth koro kong'acho osedhi molal ma wer konya pesa wuok every month ok anyal yudo kambi no odhi mopodho ne wa register kambi moro ni ni Bansoft odhi mopodho ma kuma ne jogo ne nitie akia koro wan ga gimoro ni pwodhruok koro gini ne dong' na ka laumu nyasaye ni ai gigi te otimore nyasaye to ne wacho kinde moro higni mokalo wer moro nokonyago nyasaye kae to kara ne riambo jehova kech an wend an duto nang'e ni wend raila cha ema bro timona ema bro konya koro chieng' moro kendo Pastor na moro owuok dala kendo ti ti apuodh wenda awacho ni wenda ni ji, ji koro romo koda koro acha- ase- an- adak gi nyithinda dak na ose- osebedo kaka obedo koro wadak kuma ne ot moro singuru wathagore kata gima waninde onge koro ng'ato oro na omena dala tauso to to ji ong'eya ing'e ni ji nena e youtube koro ng'ato biro nyiewo omena kuma to ok openja to kiny to ochako chir to openja in e Paulina Koth mane ower cha iuso mana omena besen mathis miloge kaka iwer malich wendi go dala cha koro gini kane odong' to litna kech wer onge wend chodhi ajent odhi gi wer ma kambi nopodho kama dadhi yude mkambano pesa be en go mok dang' anyale en gi pesa koro chieng' moro be mana ropo achiel maluongo nyinge ni Tok higa achiel koro aywakga gi richo e chunya ka ji penja ni ne Paulina koth to gicha litna to aywak kuma ayude ng'ani bende otama kama adhi ayude ng'ani asedhi nyaka ka Safaricom to jok omakore ok digol wer ma asedhi nyaka e kambi moro ne wantie ni asedhi nyaka ka Jongoma mondo gindikna barua wapi otamore koro chokruok moro ne jotenda moko nobiro tweyo ne ng'ato donom ka To giluonga adhi, iluongo ni Ken Wuod Awando gini. To giluonga to adhi, to koro kapuodho wendo, napuodho mana ni yawa Mkamba olal gi wer. Wer ok chop kuoma to athagora, koro gima rach ni ji penjo ni in e Pauline. Koro gini dong' ka litna, ni kaka wendi otimo maber a Nyanza. To gima yude onge, an athagra kata anindo e leso gi nyithinda, yani athagra. To roho ti owuo. ne gin ji ariyo pasta ken gi kefa wuod awan gi ken wuod awan ro wuoyo ne bende inyalo paro nanga mane irwako chieng' mane idhi e studio taparo wendno ne wendno nawero nawero odiechieng' mar ariyo nikech agole ngwasi to day two ema nawere wende matho koro day one mana akwongo dhi nawero winja kalami nawero wende adek e kinde cha ok ne en sidi golo kata wende auchiel koro awero wende adek to en Nado be ne onge kata pacha nikech en wer mane ji osewero mane osewuothoga. Koro awere dei to koro aparo ni sama nadhi para ne kata tok higni ang'wen kidwa paro nanga mane rwako sama nidhi e studio. Koro roho penja nanga. Be ninyalo paro nanga mane rwako sama nidhi wero wend wer ma ng'ani olalgo ni? Taparo ni de aparo chieng' mane adhi mokwongo taparo narwako top moro gi skadi jeans. to noyudo ka wasewer koro aol anendo ne en kapet kaka maru to anendo penye kapet kama kapod inini imanyo sauti mar jomoko to awacho ni nanga cha mm. apar narwako nanga moro makwar mm. by the way lawano ni nyaka e youtube to aparo nangano mm. apar to ng'isa dog yom nanga mane rwako sama ne dhi e studio roho wacho koro adok kama nadake Takelo nanga mane roho ni dwaro ni. To onyisa ni arwak nanga no. To nanga no ema jotenda gi noleme komako. Roho owacho gimak tie law koni, gimako koni to giwacho ne mana Nyasaye ni Nyasaye, ka wendni ne mar singruok adiera, ka ni ikoro wach ni twenty eleven ni nyako ni kinde moko nower wer moro to nochal tol mane oting'e malo, dhi imany Mkamba ni kuma nitie. We aori ki Nyasaye ema mioro to dhi. Dhi imany Mkamba ni kuma nitie. Koro ne gilemo na to giweyo. To tok ndalo ariyo, tawuotho taon ka kaono to awuotho asekalo kacha iluongo nang'o asekalo e NTV, asekalo nyaka City Market. Ne nyako moro obiro ira, ya nyako moro nobiro ira dwa natere ka ka kuonde mwa register wendwa gi. Koro ng'ato nomiye details. ng'ato nomiyo jomoko ma, ma, ma kon jigi ng'ato dwa nomiye siling aluf abich omiyo nyako ni aluf abich mondo oter kata ng'ano bok ti kanyo en mana gi namba jogo koro nwawuotho ne saturday moro wawuotho kwaneno jogo koro wadok gi nyako ni gimoro mande koro ka wuotho kar siti ma taromo gi mluya moro kijana moro ma mluya kar ojawer to onenaga owinjo ka igo wenda e ramogi to onena nyaka e, e, e gine e youtube koro tiyo bina koro gadho dholuo wacho dholuo moro mok clear cha to penja ni, ni pole na kujua ta penye ni nyasaye kodo dwa tiyo na through lawa moro mane joko mako cha kora penye ni ni to ngisa kama no nena to kora pimo ne a penje ni to into kambi mane mi register go wende ni gi to pimo na kambi no koro kambi mo pimo na ne Chal gi kama ne kama ne atere nyako ni. Koro miya namba gi. Koro emo pimo na to koro adhi. Kachopo e ofis gi ir gi jogi nikech jogo jogo jo agents gi ong'ere onge ng'ama nyalo konyi. Noyudo atemo ma aol ma adhi nyaka ka Safaricom makia gi duoka ni mondo ki andike email margi. Nandiko nok aneno. Nyasaye koro dwa chako tiyona. Koro aromo gi kijana cha omiya namba. Omiya namba machal gi. Ofisa the same office ma tere nyako cha kachopo tayudo wachopo office tayudo mluya moro bad wadhi kata ire sani mm. ayudo mluya moro man ma gi rasta koro apimo ne mm. koro apimo kar ong'e kambi koro odhi e system mm. gima tiyo mi okonya. Koro odhi e system to oneno kaka wenda ma pesa ma wenda arwako ne. To ong'isa ni omiya omiya form seche go mondo a sign. To ah, tawinjo ga kinde moko nawinjo chenro mar moro e Ramogi kane ka ng'ato omiyi sign moro komiyi form moro mondo i sign. O- Kik itho si- kik itho sign inyalo sign gima kiny chinji nikech in ing'i- ok isomo. An ong'isa ni s- sign mondo wakonyi. To naluor. Ah, Achaka tamora to kakoro wenda molalu. But oketa kete system kama. To neno ni nyako ni dwa ni mondo okonya dir. To kwa mia form no mondo asain tatamora. Kech an kenda. Kijana bote raka. Yani atamora. Karoko na dir. Koro angisa ni wacha kwanza. Nitafanya nini? Nitarudi. Awuo kakamana luo. Poda chaka betu. Koro gin idhi adhiya gi wenda wachandora ka wacho ni yaye Nyasaye atimra nade gi nyithindo yawa kata matras kende ma waninde onge. Adhi nayudo adak e ot moro dho pi pi ni e dhoge ka koyo donje kora kor wane wapedho mar leso gi nyithinda. To wachando but walama lama Nyasaye wang'isa nyisa Nyasaye ni chieng' moro Jehova ka in iloko ngimawa nigola kae Nyasaye nagoni erokamano. Koro Arambaka, yani ahero wuoyo gi ji. Koro chieng' moro adhi Kariobangi market, koro noyudo adak Kariobangi kacha ka wenda ne kapok gik moko osambaratika nadak Kariobangi. Koro ne an gi jiranda moro Kariobangi, koro apimone to notiyo gi ng'ato ni Paul Kodondi. Koro ong'isa ni to kidhir Paul Kodondi, dhir Paul Kodondi, omiya namba Paul Kodondi. To noyudo, noyudo kachako wer tik tik tik tik tik tik. Ne bwana moro walemogo notera ir Paul Kodondi. To ok ang'e kaka Paul be nokawe, Paul nokokonya sechego. Koro nadhi ir joka kenda. Koro jiranda ni bende chako dwoka ir pol kodonde. Eh, no, winjri nasewe form cha kucho mokwongo nasetamora kama ne achope cha. Ka, natamora. Koro kachopo ir pol kodonde, Paul bende winjo kaka wenda timo kara Paul bende nie kambini. Ong- Ong'isa wadhi, olu- ong'isa ni adhi ire chieng' ma kama, wo- adhi kama otiye. Wating're kode kacha kacha kacha kacha kacha. kwachopo kipol the same office kendo mane mane atamra jase form ni koro joka ng'isa ni huyu msichana si alisa kuja hapa huyu msichana tulimpatia form koro abeda abeda kod gi thula ng'iso ni jothurwa ok dina sign form nikech noyudo ka wenda oselala ni wenda mamanyo to un ka chopo ta pimo nu to the system nok anyal sign form nikech nakia en form madhi luoka kata dhi tima nade kata dhi gera koro nikech abiro gi jaluo wadwa pol kod ontini ka ang'e nok ang'o tima nade ok unyal luwo ka koro ne gimiya fom to asain to giwachona ni pesa mane ng'acha nigo pesa na mane ng'ano nigo koro ok dang' gitimruok nade ok dang' eh, ok dang' gi- gi- gi- giti- mano koro abandhra kode kiye an gin koro gigolona gola wendano mondo every month koro gichak chula gin kigin mm. koro deni tadong'na ng'ano nostuka kaka golo wendno mm. kasto paul nodhi omiya nambane mm. to ne ji otere koto mang'eny ji nodonjone ji nodonjone ji emosekawo wendene koro arakati matiyo gine ndalo ndalo ndalo twenty ndalo mane en en twenty twenty one ma ma mama Gladys Wanga owacho ni mondo odwok ne jower tax piny. Ne en twenty twenty one donge mane ji ok wer gotieno, ji wer ndalo korona. Eh, koro ka ne apa ni Raila jakom Babu Odinga gi Gladys Wanga nokonyo jower. Koro koneno kaka agolo wer to luoro omake ni samoro amakora, nikech golo wer kuom jogo Eh, sawa sawa, natemo ma notama. To Nyasaye to ka noselemna momako mana law mana rwako kadhi e studio ni. Koro nogolo nawe to ng'isa ni obendo e kapolo osemiya namba ni tawuoyo kode. Ang'ise nakupeleka kwa court. Ang'ise nateri e court. To kata Paul bende onyisa ni ng'i- ng'a- ter ng'ani e court. Eka ubiro timru nade kidhi yudo pesa gi. Koro nikech na jo Nyasaye nosingona ni Pauline usi- nikech oluor ni namba ne ayudo kure. Kasto owinjo gima Raila Babu Odinga nowacho nogol ne jower tax gi Mama Gladys Wanga ne gikonyowa sechego ma wer ochako konyowa tok korona ka. Koro noluo to nosingona nobro miya koro owuonda dichiel diriyo didek omiya maber ong'e sani kaka nowinjre kode to ok nochako omiya kata sani Pod wayware ga kode. Mm, kata sani pod wayware kode but wer noduogo na jaka koro ma wer nokonya. Koro maga achiel kuom gik mane roho notimo na. Mag singo mane roho wacho na cha nochopo kare. Eh. Koro nyiso ni wendi sani endi kigolo to in ma pesa biro ni yudo gimoro kokalo kuom wer miwero. Ya pesa biro na to koro ing'e shida ma wan go ma dina bede gi nyalo. Uh, dina dina wacha wacha ni Dabed gi nyalo an kata kaka anyalo chopo. Shida ma kawuono hinyowa to tax. Da dabed gi nyalo kata ng'ama ne nyalo winjo mheshimiwa Mbadi kawuono en otelonwa kacha cha. Dogolo ne ji wer tax. Ndalo ndalo ndalo nani ne wer dhi kodwa maber. Ndalo Uhuru ei ne ber ne ber kabisa. Kawuono to wero ong'adwa mwarumo. Wan koro wadwa dhi dok dala. Koro ikawo sirikal mondo ogol. Eh, akwayo Mheshimiwa Mbadi, Jagwasi koda nyalo winja ogolnwa tax hinyowa mar jower. Ohinyowa nani wuod wuod Sugoi odwokogi. To ndalo nani nye wer dhi kodwa maber adier. Kawuono warume ground. Koro kwayona kuom Mheshimiwa John Mbadi. Waziri kiwinja gol ne jower tax wasayi jagwasi gin hinyowa mm. ochung' nomenda ochung' nwa ya oduok nwa chien nyocha ok wachule nda eh, ne be nyocha ok wachule nyocha ok wachule kata loans kambe mendeko nyocha gisayoga asaya gi loan kaw loan kaw loan kaw loan ma kama mar pesa mang'eny be koro kawuono to wanyumre pi gi le sirikal odiewu uh, Pauline wer gi family Chal nade?
Ing'eyo ne ng'ato kaka an. Nitie jomoko kuomwa mok kata an kenda ma kogol kogol Yesu Nyasaye kuomgi to gidong' nono. Koro an kawuono ka ng'ato okawo Nyasaye ni modhigo to adong' nono. Koro wende ni wenda ni atimo ka gimoro amora kuoma. Kineno nangana kata marwakoni were mokelo. Kaka achulo rent na cha, wer ema okelo. Gimoro amora kuoma, wer ema okelo. Koro nyithinda bende ong'eyo kata kawuono kata kawuok adhi Nyanza, wik mokalo nyocha aonge adhi Mombasa. Ging'e mana ni mama odhi tiyo tij Nyasaye. Kata ka ang' waduogo, wabiro dhi sikul. Yeah.
Uh, seche moko iyudo ka jothumbe riwore ga golo thum ok ang'eyo ni be isebedo gi paro mar samoro riwori gi gospel wadu mondo bende uland injili kaachiel Mm, timore ka to koro ing'e ni challenge ma man an ing'e ni koro alemo kiroho Uh, be kawuono aneno mana ka jo gospel te wero mana odok e wende roho mondo wendi ohit kawuono en mana yeso telona yeso idhi adhiya tanyo to jono kidi baba producer loso ni beats kawuono te kata ok in jaroho kata in jano pake joma owargi kawuono wende joroho ema gidoke ma mano wagone nyasaye erokamano to nini nini nini ji osedwaro mondo atim kodgi mang'eny To challenge mana ma en nikech an nadonjo industry ka kalando gik ma roho timo. Koro ing'e ni samoro in ilemo ka jonowa in ikia ni roho no en ang'o. Koro monowa loso collab nikech samoro an ang' nawer tadhi luongo roho to samoro roho no ok chwanyi. Ok ang' nomori. Koro mano ema samoro miya challenge challenge ka a. But nyako moro ni USA nyoko wadwa timo kode collab nye pod amakra amaka. Eh, wadwa timo kode aparo apara no compose wende cha to o records ga wende ne kati yoro ne koro odwa time kasto adhi e studio to amedo ne kasto wadwa time machiegni ka nya onego be natime nye pod adhi Mombasa nye cha pod amakra dwe mar aboro ni nya eh, ema nye pod omona Gin challenges mage ma samoro ikale kaka ja gospel ma ng'ama miyo, nitie ja gospel ma joma chuo. Koro kaka ng'ama miyo ma wero gospel, ang'o gini go eka bende isebedo kikale mapek ahinya ma seche moko igombo ni jowinjo seche moko winjie ni kare in bende kata obedo ni iwer kamano, nitiere pek ma in bende ikalie.
Pek nitiere kata mar ngima, ok oyot kodwa. Ngima tek oko ka. Kata walemo, koro ng'ato samoro ka neni oko ka to owe niya, ni koro wan joma lamo Nyasaye wasewezo wase mm. kata wabe pod waringo pok wachopo e tol mm. koro samoro Nyasaye man kuomwa miyo samoro waumo chandruok man kuomwa mm. to wan bende wapetia yeah. wan bende nitie gik moko ma ok dhinwa maber e ngimawa to bing ni wasebedo public figure ok wanyalo lando nikech nitie oganda moko mobelieve kuomwa koro kwaseywagore mm. to dhi golo chuny joka giwacho eh, to kara gini romre mana dhi giduogo mpich gor kogalo mm. koro miyo samoro wapando mekwa yeah. but wan bende wan gi challenges mwakale kata ngimawa mm. mm.
Uh, internet kata bende lony masani to gi wer nitie kaka okonyo
Nitiere. Okonyo e yore mage kanyo endi mondo bende seche moko ibed e ong'alano motelo inyalo wacho ni internet kata bende lony ma sani ni malo ni osekonyou e yore mage weche mag uh, lony konyowa an koro kata kawuono nyoche ka donje TikTok wa wachak kata gi TikTok e kana adonje machiegni ana kata live akia ni dwa dhiga gi kure to jikona be mondo adonje TikTok no kaerega mm -hmm. to ji ne biro na e Facebook inbox na ni bi bi bi bi puonjwa wach Nyasaye e TikTok bi bi puonjwa wach Nyasaye. Koro ji ne nyisaga, nok aketo pacha ni anyalo donjo e TikTok. Koro fans biro na e inbox ka ni bi e TikTok, bi e TikTok bi. Koro a to TikTok ni ema omiyo nadonjo. To ka nadonjo kanyo pok abudho, to Nyasaye omiya followers. Ka aketo aketa gimoro adier mantie ne ni kara joka ne dwa nadonj e TikTok. Ka adonjo adonja ni kata kaka a post gimoro, ai wana nini. wana gi follow wa mang'eny kanya amiyou agonu erokamano joluo wa ok kata joluo. Nyoro na post wenda moro ng'ato ondiko na from Uganda ni odwa invite a mondo adhi Tororo Uganda gihera koro nomiya mor ni kara waganda kata waganda be kara winjo wende be ok kata kata e YouTube gindiko na ga tumekupenda kata wakamba. Ok wawinj dholuo but wahero wendeni kata kawuotho Nairobi ka wakikuyu chunga ga. Wakikuyu chunga chunga kuyu moro luongo chunga chunga gache ni bukuja wendi opolen nyaimbo koro tera nyaka otel koro agone nyasaye erokamano nikech kata bedo ni pok awer gi mm, gi kiswahili to nitie kabinde moko ma wach nyasaye mwawero mbi mbi mar wach nyasaye dhi to makogi koro internet ber Internet ber. Koro an anyalo, ineno kaka wuono, ne wawer ka, an nawer matis ka CD rumo. Be wenda achiel ema golo kasto si, kwadhi to siyo to CDs rumo kama dang' iuse CDs onge. Koro kawuono wauso wer e internet. Koro kawuono ineno ka ng'ato podi nitie mo believe ni nimake lweta, wapuonj upcoming artist. Ji biro ni ni yawa adwa chako wer to ok imake lweta. Onge ng'ama mako lwet ji ka. An ng'ama nomako lweta onge. An kata kawuono an alandra kenda ki an. An onge kata bisop molanda, onge pasta molanda, onge jakwadh kanisa kata min kanisa moro amora motima nade molanda. An kama achope ni achope gi tekre na kenda an awuon. Ee, koro ineno ka upcoming moro wacho ni ni yawa make lweta. mondo mondo ang'era mako lwet onge kaka wuono kisewer tiketo wer e YouTube koro wendi no luwre gi message mise medi ema me anda ka wer wende roke kana biro gi wende roka wuono kaloko ma wer wer ma ting'e ni joma ne luwo bang'a to adhi wito followers moko koro mano ema adhigo kaka nachake no koro aketo mana wer e youtube gola gola wer tikete e youtube kanyo ema ibiro yudogo followers onge kama ber ma kating wer kawuono maloko to tiktok mm. tiktok to koro ero kalogi te being ni pod akia kaka ochuda an pok ochula but en gi marketing maber moloyo gigi te koro onge ng'ama mako lwet ji ka jomoko bende biro bende luwre adier ng'ato samoro kinde moko nadhi golo wer ka jono kidi chon chon chon chon ka kor ka dwa dhi wer be pok nawer wenda mar tho biro nonego agol kokidi koro kabed koro kowuok piny nwa believe niya ni ni kiwer to ibiro kwal wendi. Koro ne wan ga gi wagi. Koro apenjo John Okidi ni to ka ang' awer to kwal wenda wer ok okonya to Okidi nowachona wach moro amako e chunya adier. Okidi kona ni to wer maricho to jogo bende ok odichgo joma kwalo wer. Kine ka gikwal wendi to mano wer maber, wer mohit manyalo teri kamoro. Nagoye tik, wer marach onge, bloggers ok odichgo. Wer maber ema jogo odichgo. to sama gikawo wendi no nanadhe weyi gitimi nade gilandi gigeri be ji ng'eyi koro gina mako oganda koro in kidwa golo wer onge ng'ama mako lwet ng'ato ka gol wer ket wer e youtube from youtube kanyo wendi biro ng'ere ket wer e tiktok ji biro dhi challenge gi wendino sama ji timo kode challenge ji e dhi e wuol ni e youtube kucho dhi ng'eyo to ere wuon wendni nikech dakika mar TikTok cha tin. Koro ji dhi manyo full song kanye e YouTube. Koro mano e kaka ati ang'is ji. Erokamano. Pod wan kaendi kod bende Pauline Nyari ma bende leronwa sigande kata wuoth mare ma bende owuotho godo mochopo kama ochopo ni nyikwa Ramogi Ajwang'. Par ni interview ni endi osirni kod Vigingi Africa ma bende otelo e pacho kaendi e chiwo ni polls go eki mag ah, bende eh, gedo eh, kanyo endi nyikwa Ramogi Ajwang'. Pauline, Uh, be un gi riwruok moro mar bende jo gospel njo neno ka wawito kacha chande Florence Robert otimo mosanya kuom bende lal mar Nyasaye oket chunye eh, kama okwe. Be un gi riwruok moro ma bende oriwo jo gospel kanyo bende seche moko udhi ugoye mbaka upango weche go eki mag bende lando injili mar Nyasaye. Pok taneno. Pok to aneno ka gospel wa ka. Akia ni Joangla to nikode.
An ing'e ni ago mbaka gi Joangla mm. to ago mbaka gi jo gospel. Gospel wa ka.
Ok apar. Ing'e ni wan ok waherore mabor. Ang'o matimore?
Nyiego nitie gospel? Ai, ka ok waherore. Mm -hmm. Sana sana challenge kata kata an makale. Mm -hmm. We mondo akuong atiek atieka kar ka. Mm -hmm. kuom challenge moko ma wakale wan kanisa mag roho mane wadonjo kaka joroho mm. ng'ato kaka an challenge mwayudo ka wan gi jowa jo ma jo gospel mowargi mm. wan ing'eni ka chokruok olosi watin e iwa mm-hmm. ng'enyne yudo ka challenge mwakale mi oganda moko mane odonjo ka gin joroho mm-hmm. ka gichako wer ka joroho mm-hmm. bolo kaka nochako wer gi kitamba gibolo tamba gi gibolo tamba koro iluongo ni jowara koro chako wer ka jowara mm. tiende ni ka wan gi jogi challenge mwakalo e igi wan jorok gi miwa chance mwawer e igi mm -hmm. wan fans ema go koko mm. fans ema go koko ka, ka wantiere nyasaye to omiyowa fans mm. kanyo to ating'e nying ratego malo mm. kata an nyasaye omiya fans kaka mantie kata gi jowara ji pole ni aimbo mm. koro mano challenge ma kata wasewacho kata e group moro ne wantie kod ka wan e iwu mm. yienwa ga uru wawer mm. kata ka ka ji fulo nying gi mm-hmm. mana gin koro ngiso ni kama oting'o Carol Gift Uh, ah, ah, ukaluongo nying ng'ato nyaka nyaka nono nyako mosiepe ino kana kanyo sama nja perform wenda mar tho biro mm -hmm. ka Florence no nokonya miel e batha kanyo kalor kalor gift nyaka no to usiepna but awacha challenge ma wan go ma waseywago ga wan jo jo jo mowar jo jo tamba jo tamba koro gini miyo jomoko mane odonjo ka joro bolo roho piny ma kata samoro ka koluongi kata e chokruoge ng'ato nalo wiye ng'ato nalo wiye koro gi, gi leso kia koro tamba cho oweyo mondo mi ang' itim luok nade iwere i jogi mano challenge ni wadhi kata ka ng'ane mondo oruk onye wer mondo oruk onye wer ka Florence ji nogo koko ji nogo koko oruko or- eka oruko oyudo chance mondo ower an ka Florence seche ka nawer saboro otieno ato nomiya chance sechego but nomiya saboro otieno Nyasaye notimo na ng'uono wendano not rent sawa sawa akia kaka Jarunda noyude to Jarunda oposte nomiyo abedo gi followers but mano e challenge mwayudo ni ka wanege Nyasaye mwa koro gini miyo ichal ni lamo nyasaye moro mopogre nyasaye nyasaye moro ma an aseywak sawa sawa ka nadhi an ing'eni gik mabwoga koro ok adwa ne ng'ato dhara nikech samoro wach nyasaye mating'o bende oingo ng'ato joma nyasaye man kuoma osewaro bende samoro ogin koro ka wantie wakawra akawa ma ikuol maromre ma e challenge mwayudo ei jogi wan jo jo joma biro lemo kiroho miyo oganda mang'eny ji kada ng'akwani ni ng'ane nochako kaka jaroho osebolo roho piny kawuono kadhi e chokruok otamba moro marateng'i moumogo wiye mondo mi ang' omiye chance akia gima tamba wa ni timoga koro ma e chance mwayudoga e jogi otherwise pok waneno shida moro dang' awach ni gisetimonwa podi mana mano tu To be gombo ni samoro obed gi riwruok sama inyalo wuoyo kodgi ka iyud thuolo nikech mang' nochopnegi kama oting'o gospel eh, fraternity mar luo moloyo to jogo eki mamine. Be gombo ni samoro obed gi riwruok achiel e dwol achiel kaka oganda luo. Tok chako chok tok chi tok wuok ka Florence eh, ne wa ne wa gine moro wan e group moro moting'o ma ma dada Christine Otieno Gerie motelo no by the way kuom jo gospel artist Nyako ma chieng' moro samoro nyalo neno piny ruoth polo Christine no to chunya lerga. Mano jawer ma kata kiluonge lonjini kati kati gone ento onge gi kiewo. Koro aneno ka cho group moro cho gitelo nwa gi Janet Oudu gini. Oh, every month wagolo pesa moro matin pod wantie kode maka onyalo dhi maber kamano ochalo gima kawuono nyaka nwa wuo ka Florence to nwa bedo gi change moro nwa bedo gi lokruok moro wan e group wa kacha chande Eh, kaka Nyanza artist ma ng'ama pok odonjo e grubwa no endo tudri gi Christine Otieno gini maneno ka jotelo kanyo mondo gitimruok nade girwaki mondo wadhi together naneno ka nyaka nwawuok ka Florence uh, achiel moro wantiere yeah. Uh, ka watieko nikech sabe ng'eny ka indi adwaro ni mondo bende ing'iso ni kata kwanwa ber moko ma nyaka nichak wuoth e kristo e were e wechego eki mag wer ber ma osekeloni osenyuroni olemo magi Ei, omiya ng'era, omiyo ji ogena. Nyoro, nyoro nawuotho kamoro, nadhi timo ang'o, nadhi chulo ne nyathina school fee. Koro awuotho, kijana moro yo jiranda kocha be ok ang'iyo ga kode but ging'eya ang'eya. Koro kachopo tawinjo ka gima ng'ato luonga. To kaloko toka, awinjo ni Pauline to be ochalo ka gima ok awinje, be ok awinje. Tadonjo ir nyaimbo moro osiepna wawer ga go. Toluwa nyaka kanyo tonyisa ni Pauline ng'ato osemanyi. Ng'ato osemanyi wamiyi namba tapenje ni en ng'a, ni en customer na moro losoga gik moko kuoma. Koro omiya namba customer no, kara simu ma nyagoyono nyowe e ot. Koro ochako ogochone ni e wan gi Pauline, to ong'ise ni Pauline rita rita kanyo, rita rita kanyo antie na agomboga neni nya Imbo. Kanobiro. Nomosa, naneno gima notimo. Ji ng'eny ji osebiro ira kata uh, ka wuotho chieng' moro bende apo iluongo ni bwana moro nitie kama promoto jothumbe Oscar Magige. Mm, Oscar Magige. Eh, chieng' moro be nawuotho awuotha. Mm. Ne gin e gari gi ng'ane gi Kofi Makawili. Mm. Jathum Joangla maber kabisa. Koro kadhi ng'ado ndara ni mm-hmm. to gari moro chung' e tienda. to to ah, to to kofi ema ng'eyo nike- not ko iluongo ni kevo kevo ema nang'eyo to ywak iyo to ng'isa ni polini eh, ni ya polini yaimbo Hey, wino nomiya pesa yawa osika magige koro wa- wach wer ni osemiya romo gi yowuot luo moko ma matek tek Ringi siromogo. Nga.
Baba. Baba ni agomba gomba ya hawa, ana gomba gomba, you know. Kasi ya unga ngame rite eri bwana, se chieng moro nyasaye no losi umoro mana dhe, but agomba ga. Gulo ni wer, no kichopo yin. No kachopo, di chop kacha cha yin kata ke paro. Ana kia ni kitamba wa ni jiuluoro ga. Mm. Mm, akia ni kitamba na akia, mi sijui. Mm. akia gima timorega pok aneno baba koro maybe awaya an awega ni maybe josiasa oluoro kitamba wani mm. Ng'ato wene samoro ang' ne kori, wan ok wapuodh ga ji. An kata sama an ka bi winjo ka ang'isi ni puodhe kama dongo ka puodhi. Eh, ok seche te mipuodho ji jowadwa, we uluorowa. Wan mana dhano kaka un. Mm, koro ma ma chal ma bandera kaka idhi Kenya, bandech Kenya wang' iyudi. Idhi Tanzania, bandech Tanzania wang' iyudi. Eh. ka watieko kaendi chon ne oangla gi gospel ne chalo pi gi mafuta ne ok giriwore to tinde aneno ka lony kelo ubedo machiegni kendo bende unyalo go mbaka studio sama unya riwou. Uh, bende nitiere kaka ineno ka wechego eki magu mag biro kaachiel gi jo Wangla nyalo kelo dongruok moro e gospel? Ya nyalo, an ing'eni wendena kadhi ng'enyne kata kadhi e studio kata wenda ma nachako wero jo backup jo Wangla ma timonanga backup nikech ok anyal wero dwondego te. Kata kinde mane kinde mane agolo wendano nadhi kiwinjo kata wend Raila Sama nadhi golo wendo no Ngwasi studio, ne wan gi ng'ane gini, mati ni eh, ng'ambo ni, Igwe Banderson gini. Ne gibiro e studio kanyo gibe. Koro ng'ama notimo na backup mar wendo niluongo ni ng'awa makakoli, aluonge ga ka, kijana moro ne nika. Mm. Ema notimo na backup, ne gin gi Igwe sechego. Mm. To kata kowe mano, an jo angla matimo na backup, nikech duonde chuoka, ok dawer. Koro sama ayudo gi e studio, gin ema gitimonaga backup kanyo ana luorogi mar ariyo kwaromo kodgi kata kinde moko mane awin award last year but one ne wan kodgi koro gibiro ira okoth jarapogi ni hey, apolin kawuono aneni yan ga fan mari yawa ka jathum osenyisi obewo jathum wadu to senyisi an fan mari ahero wendi dang' ibedi gol neko ka ng'ato kwani chieni nyaka ng'ane gini Boss we nyasembo gene. Mago fans ga. Mago fans ga gikunan pole na ero wende ni ne gibiro ira gi mosa gi luor samora romo koda kod kar kaka wuotho. Gichunga jothumbe go. Eh pole na ngi miya kata nembi ni gi. Koro an ahero gi. Mar ariyo ingene gin mana jo angla to offices mondiko wa gin mana kaka ichulo gi e kaka ichulo wa. Koro gima giloyo wa go ni gin gi perform ango otieno e clubs. Mano kende but wan mana kitu kima.
Okoth, miya wendi mar Okoth mondo samoro oganda ong'e ni karwana gi Pauline kaendi ka Jadolo luonde wuoyo kodi olwer dong'ere koro kia Okunga wire majayalo wire majayalo Okunga bere majayalo agwenyu ratego kinde moro ne walami sori agwenyu nyasaye kinde moro ne walami loka bigoti konyandoro ema niduoke lemba biro doke godi bondo mondo arom kodi Koro ji penjaga ni Okoth ngima. Okoth wuod Alego, ji wachoga ni onge jaroho matiyo e, e bank. Okoth wuod Alego notiyo e bank, weuru anyisu. Kata sama ne tuo goyeno notiyo e bank. KCB ma, ma Kencom kanyono bende jatelo dhi ondiki tich ka in go tas, chunye ler, obiro ndiki. Okoth kane roho osechango nodok mogero uh, gorofa maduong' alego thurgi kawuono kidhi od okoth gorofa maduong' mm. ma jale mane wuod alego ogero huh? tiende ni nodwoko nyasaye ni dalagi koro ji penyo an okoth ngima okoth ngima nitie mm. otiyo KBC ma KCB ma Kencom kanyono koro ka in gotas Eh, dhiyo koth jalego ndiki chunye ler. Wuoyi mane roho chango modoko gero dala, gorofa dala gi alego malaile ema odake. Ochiemo piny to nindo malo. Donge atieko wachno? Samoro nitie ng'ama gombo ni idhi itim nyasi moro, idhi iter injili dalagi. Itimoga show ma oko kata bende crusades moko mag kanisni mamoko. Atimoga kata wik mokalo nyonego adhi Tanzania, nyicha oluonga Tanzania to namakora namakora awuok adhi Mombasa Adonjo Mombasa, fan na cha bende luonga dhi Tanzania. Be ng'ama noluonga ni en motero ga ng'ane gini jothumbe gi nonego wadhi gi Joy Man. Akia no ento nodhi, nawinjo program nodhi. Eh, Musa Jakadala. Mm. Na wi ma fan ne no bende fan na. Iluongo ne Peter Timba. Ah, e Tanganyika. Koro nonego uh, adhi kono, koro nochuna nagolo mana jower wete, na ning'e na onge nyiego. Mm. Amanya amanya gospels moko jo gospel artist moko to aoro kech nya makora sechego idwara Mombasa koro kaka dang' awuog Mombasa sechego tachaka apogra adhi Tanzania nya otama nya atemo manyo nya amiye namba jomoko ema nowuoyogo ema nodhi yeah. Eh, ng'ama dwa wari samoro dwani mondo ipang ne show kata bende idhi gone nyasi mar pako injili korgi gwenge kanisa giyudi nang'o Kawuono tiktok ka be tiktok kacha ji comments mang'eny tiktok kibiro ka ng'e yuda kama inya yuda mayot ibiro yuda e tiktok but comments go ng'eny ok adwok te nikech asing'isi ni platform maber malando ji ka tik tiktok koro ok adwok ji ji ng'isa ni awuoyo kodi ok idwoko ok inyal dwoko ji kata alufu apar wang' idwok te ok inyal dwoko koro ka kibiro e inbox na mar facebook idi ema kanyo ibiro yuda maber yeah Paulina Akoth Nyaimbo inbox na Wachna pachi kanyo wabro winjie mapiyo piyo. Namba na be kata ipenjo ng'ato ang'ata namba na be ibro ibro timruok nade. Ema ni jomoko koro kawo advantage kichiwo namba ni kamano koro gikawo advantage. Koro samoro lalo na roho bro chwanya gi fan no no kadwar ya. Ng'ama dwari samoro kochakore e Facebook nyingi mitiyo godo. Pauline Akoth Nyaimbo.
E TikTok. Pauline Nyaimbo. E YouTube. YouTube Pauline Akoth Nyaimbo.
Kabisa. Yeah.
Erokamano ahinya kanyo endi kuom loso ga Jwang' Junior kendo bende goyo mbaka mondo wang'e sigandi mar thum. Odwoko erokamano maduong' kaende kaka CEO mar AJ. Erokamano ka Nyasach kwe ma jang'wono omed umoi kendo gwedhi idhi mbele gi pako Nyasaye piny luo duto te. Maendi ne en ah, Pauline Nyare Imba bende osebedo kuwinjo wende ne kanyo endi nyaka bende ne ochaki wechego eki mag were wa- o- o- opimonwa sigande kata bende ong'isowa nende ni en Nyasaye nong'ise higni moko buora mokalo chien ni obiro bedo gi taya marieny to kawuono tache rieny emomiyo ang'isi ni in iwuon ma bende samoro pod in kanyo endi ok ing'e gima itim ket mana geno ni chieng' moro achiel nyasaye biro yawoni yo kendo bende ibiro neno ka taya liel mbele kanyo endi wiya wil gimoro kapok watieko kanisa ni inyalo nyisowa ni kanisa ni en mane to oyudore kanye ng'ama gombo ni mondo obi seche moko ulem kaachiel Mm, ah, by the way alemo nyocha wan wan gi kanisa Kichopo Bisenta ka, mm -hmm. round about ma Jacaranda no kiridri piny kapok ichopo Riverbank stage, badi achich. Ruto nyicho mukonwa kanisa mwachandore go, mm -hmm. mwagero. Wan ing'e ni wan waonge kata sponsors moko mowuok oko ma ng'e wach ni wasonge no gedo no. Mm -hmm. Wan mekwa mathis gi wagero kendo wachung' e wende agolo kata 15 na moro jomoko ng'ama chielo be kinyo golo 15 ne moro wagone sei ng'ama chielo kamano kaka no wachandre mwagero kanisa. to Ruto nomuko nwa kanisa be koro choge mana kacha koro dhier koth bo tamri chwe gicha be ni weni mar jachien koth be sani koro tamri chwe koro ge sani pod waketa keta tents kanyo to walemo wathuthni wanyolo wamanyo lo moro i donom kane waseyudo chulo pod otamowa mm. koro ng'ama chunya laro bi okonywa yamo ng'ama ogero kanisa nyasaye ok dhi nono ng'ama otiyo ne nyasaye mokawo kata siling abich kende momiyo nyasaye ka ajali ochopo kata e ndara gari nego ji to in to nyasaye dhi ng'iyo kata kalenda kende ma inyiewo ma siling' piero ariyo itere kanisano iresigo e dier oganda ma gari dwa negogi koro ng'ama ogero kanisa nyasaye kichunyi ber inyalo konyowa inyisa ni Pauline kawuono an wendo keta wenda kata imiwa mana siling aluf ariyo wadhi biro wagoni sei sei aluf ariyo no ka ang' watiyo ke aluf, aluf prariyo wayudo kanyo koro mane shida ma pod wan go kaka alemo embakasi god's last appeal chacha jaluong mogik koro embakasi kanyo ema leme kata pod waketo tents kanyo kanyo ema pod aleme koro kichopo donom round jakaranda round about ridre gi ndara madhi bi center Saturday kanyo by saa ariyo achiel okinyi wasechako lemo nyaka ang' saa apar gariyo odhiambo by diechich ibiro neno times gane kanyo pod wathuthni kwayudo nyasaye biro bedonwa nyasaye but nodwokwa to zero gini kusechandru nairobi ka mutimo gigo kamano munyiewo lo kata na obeto chiegni gi gini nok wakawe nono nwatiyo gi pesa mane wanyiewego kanyono koro nwachalo jomodok to zero chunywa pod ok otho nikech wang'eyo nyasaye pod wathuthni wadwa wadwa wamanyu kendo kamoro wabro mana gedo but gima duong na need your support you people you guys be uru mondo supporta umiya gimoro mathis wager kanisa nyasaye yeah kamano inya kanyo endi e mano endi ema kelo e giko mar chenro masani ni mabende neno tani kod Anna Jong Junior AJ Media mabende wagoni mbaka kod jothumbe ma pacho kaidi moluoro moloyo te alwora mar Nam Lolwe kawuono wendo ne en Pauline Nyarimbo riti masani warom kodi kendo telo machielo chenro machal kod maendi